usaneteramba wakashinga chete zvinhu zvakaoma asiziva kuti tinosvika chete upenyu hunoda kushinga baba mandebvu ka haani nhangu ndazobvuma manje kuti haa nzara inouraya baba haa jirafu ka nzara chibaba wangu but da umbokubvunzawo shamari yangu isusu tirimo here mudatabase yadedgodum nekuti haa nhamo yatisvuura baba hmm. kumeni wakuda songe nzimbe baba haa zviri zvemudatabase ka haa isusu tinenge tisimo isusu nekuti why chese chatabata baba chinongoparara chese chatabata chinongofa baba chero kubata kana mukaka waka uri fresh milk yamushop yaunobva watokora baba kuita lacto wakabata lacto yacho inobva ita fresh milk ah iwe ukutotaura izvozvo ini nezuro ka ndakatotya kunobata vanhu maoko kunhamo yaya kuseri uko yaiva kuchuru yaya ndakatotya kuti chese chandabata inini chinongofa ndakatotya unobata vanhu maoko bhozi ah vanhu unovabata maoko baba vakasara vakafaka ah zvakazonetsa vanzi hee ane mushonga hee wati wati ndakatongozvigarira mumba mangu ini zvangu e ndichidyawo pizza ndaidyawo pizza nezuro ini haa pakaipa baba mandebvu chinzwaka zvandakaita nini eh, nezuro apa ndakaenda kune chimwe chipati baba ndakanoget crusher ah changa chitori chibirthday party baba chemwe mwana so aisvitsa five months a hoo saka ukatonodya wega ukanditiza ikoko kutadza kuendawo neni uchizati ini ndinodawo udya hoo saka ndiwo madhiri awakuita nhai haa iri bho haa ah, sore wangu chinzwaka zvakaitika wangu ndakasvika ndichimuimbira imbira papa happy happy happy ndichiimba papa baba ndobva ndapiwa 1.5 kgs yepoko yakagochwa baba ndichingoda kuti ndirume so baba ndirove one bite baba yekuruma so ndichingoda kuti ndirume one bite baba amena kuti gondo rakabva rabva nekupi baba rabva randitakura inini ne1.5 kgs yepork baba ndiri mudenga mai matiri kurwisana tiri kurwisana baba ndikuda kuti isaende nepork yangu gondoro yare baba ndopandakazoona kuti haa its better kuluza 1.5 yepork baba than kuluza life yangu inini haa ndopandakatodonhedzwa negondoro yare ndichiri pakati pekudonha baba sandasvika pasi ka gondoro yare akabva raenda ne1.5 kgs yepork yaya baba inini baba ndichiri mudenga maya ndotira kuda kunzvenga nzvenga pekudonherawo pari safe ka ndaida kudonhera pasofa baba ah baba ndakanodonhera pakeke remwana ya baba rebirthday refive months baba ndakabva ipapo baba ndiri mu750 kilometers per second baba ndichibhururuka baba kudarika hwiza ah ndanga ndakatsomwa nevakomana vavo baba vaitoda dehwe rangu baba ha ha saka zvakaoma baba Eh, asi haa naye baba muringoti nhasi zuva rongodzokera kuna mai varo here rongononyura tisina kana zvataedza e ha zvedu zvekeriya yekurarama izvi baba ka Hmm, ha ma one ha inini handisina chandichaziva ini baba bhozi ini ndiri kungoonda each and every day ha kana brain dzangu baba dzatoonda baba ha ma one ndakatoti nezuro apa ndichida kutopfeka boots apa size 9 yandaipenda yaya haichakwana baba tsoka yangu yaonda singaiti ndakutopinda size 3 haa zvikunetsa izvo asi haa nekuonda kwabrain ikoko ka ndikufunga kuti takaenda kudheni kwasokeoka tonotaura nawo vatibvumidzewo kuti tingonoraurawo mudhemu ravo riya riya togona kubata hove vangu takatengesa takatomuka ipapa ya ya ya ya ya ndostek plan iyo baba plan isina mabhonzo baba pok plan baba 1.5 kgs yepork baba beef plan baba Ah, giraffe togona kumuka apa mupinda wangu. Plus fish ka dzemuya hadzizive zvirauro ende dzakapusa baba. Saka kungodzichapura tichikanda muchi mukula box. Ah, I think if 10 minutes tiye tazadza kula box baba. Handei zvedu. Eh eh, hande wangu, hande. Fish kuvanhu baba, fish kuvanhu. Fish fish dzevanhu.
Sekuru Soke, Sekuru Soke, chibaba baba, makadiko sekuru, makadiko nhai sekuru, hanzvadzi yamai vangu. Makadiko sekuru, makwira miti Soke, Soke chibaba. Ndiri cream dala cream afana cream tatata. Mukudei pano afana taurai fast fast mubude muno. Iwe mandevo. Ndakati chii mfana nekungouya panapa. Mambo pangu sina kufona. Eh? haa
ndisati ndatouya panapa ndanga chitokufonerai ah, foni itori panzeve papa isati yaringa ah, ndopandangodzomorerwa ruoko kutinge ndichatotyorwa ruoko ndikutotarisa kudai ndikuona ah, imbavha yatonditorera foni yabva yatiza nefoni iyaya ndosaka ndisina kukwanisa kuzofona kuti ndiuye pano
haiwawo ibvapa kunyeba se mushakabvusa baba wako eh, the late baba wako mfana vakatinyebera mfana kuti vari kuya netsvakirai kuno musha wese ukaswera wakamira mfana wangu ah, mfana wangu like father like son mfana mdhara wako akaswera akatomisa mfana wangu 48 years mfana takamirira kuti awe netsvakirai kuno ah, like father like son iyo mfana chitaurai zvamafambira mubude muno fast fast eh. haa ah, sekuru haa ah, e eh, e eh, tikukumbirawo ka kumunhu raura mudhemu kwenyu
wena yangamen makuda kunouraya hove dzangu kamudhamu rangu funga kuti takaraura takabatwa kuti hove tonovhura kamusika kedu kefishka pamwe tingangoitawo cash wake up ka Mm, tozara zarawo ma US. okay, okay. Bo okay. Eh eh ah, ah, kana kana mune zviravoro bo. Boss handine ma net mudhamu rangu imomo. Eh. Ah no sekuru hatina net isusu baba tine zviravoro zvechirungu eh. Chibuda mwana wangu enda enda enda mwanyanga mene. Vai vai vai. Ah, thank you sekuru. Thank you Sokeo. Mudhara chibaba baba. Sokeo, Sokeo. Yo yo yo yo yo yo. yo.
Hello, hello. Hello, hello. Eh, wana kaiwa. Chimuzukuru changu chacho zvindavho chacho kuya koko. Kuzaraura na chimfesi chake chacho. Chakareba reba chacho. Eh, shumba dzaya manga madzipa chikafu here? Mama dzifida here varume? Eh, chimomera kudzifidha kwazi pari kuya nyama iri kufamba yoga eh. Eh, zvapfana zvada kuti zvidyiwa eh. Eh, saka eh, munongomira zvokubata zvihove zvitatu kana zvina eh, momavhurira vakomana ve eh, eh. vambodyawo nyama ine sauti eh. hayi ndakupedzisira kuona chimufana chacho young man chine zvindebvu chacho goodbye young man goodbye young man
mm, giraf asi hove idzi dzafonerwa nasokeo kuti pane vapfanha vari kuuya ikokoko musabude ha mawana
ah, baba mandebvu ka pane zvaitika chete apa iwe iwe mune hove here muchidhamu umu chasekuru wako haa chidhamu ichi hachina hove baba chakadhakwa ichi
asi haa iwe hove dzirimo muchidhamu bcause two izi tadzibata sei idzi
Hai baba ine ndakufunga kubudisa neti rangu mubag baba zineti rangu riya riya tipedze masports avo bo zvakunetsa izvi yaa zineti rako ndo rinoita apa iwe wakarongeka wangu nekuti haa zuva rikunyanya kuti rova baba kandai zineti renyu ri baba tingorova hove kahwani apa Jirafu inzwa. King Lion navo jirafu. Maiwe maiwe. Daddy good. Again here. Tisati takanda zineti redu here vakomana. Yowe maiwe yowe yowe yowe. Yowe maiwe yowe yowe zvakaoma yowe yowe.